מיר האבן א רייכע פראגראם פאר אייך היינט ערב ראש השנה, מיר האבן א ריי באגריסונגען פון פארשידענע ספאנסערס און גוטע פריינט לכבוד ראש השנה, און ביי דער געלעגנהייט וויל איך אייך פערזענליך אנווינטשן א גוט געזונט און געבענטשטן יאר. היינט האבן מיר געמאכט צוויי אינטערוויוען מיט צוויי חשוב'ע געסט. הרב סימון יאקאבסאן, וואס איז דער אנפירער און גרינדער פון Meaningful Life Center אין ניו יארק, וואס מען קען אויך געפינען אויפן אינטערנעט ביי דעם אדרעס meaningfullife דאט קאם, און ער איז אויך דער פארלעגער פון דער חשובער אידישער צייטונג דער אלגעמיינער זשורנאל. און מיר האבן אויך אן אינטערוויו מיט דעם חשוב'ן ר' אברעמי זאקס וואס איז דער אנפירער פון דער אידיש ראדיא פראגראם אין ישראל, וואס האט געהאט א לענגערן שמועס היינט מיט מיין שותף אויף דער ראדיא שלום בענפעלד, און איר וועט זייער פיל הנאה האבן פון דעם, הערט זיך צו און האט הנאה.

אז א נייער יאר קומט אן. איך אלי דבוק פון די איזרעיל בוקשאפ אין ברוקלין ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסלו וכסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טלסים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעטס, סי די'ס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע שנת חיים ושלום, שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל.

און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן און זיי קויפן זענען צופרידן און מען פארהאפט פאר לאנגע יארן ס'געגאנגען פאר לאנגע יארן אזוי און מען שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ מען האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן היינט די אייניקלעך ארבעטן דא אז ס'האפט ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט. און האט א גוט יאר און א געזונט יאר פאר פאר אלעמען עניבאדי אויך די אידישע סטעישן.
קומט דער איד אהיים פון שול און הויבט אן צו זינדיגן.
א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין. קומט אריין אין שעריל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע געבעקס

זעקס איינס זיבן פיר זעקס ניין ניין צוויי פיר איינס. ר' סימון יאקאבסאן זייט באגריסט. גרויסן דאנק, זייער איינגענעם און א פארגעניגן צו שמועסן אין די לעצטע טעג פאר דעם נייעם יאר. היי יאר קען מען באמת זאגן מה נשתנה, ס'איז דא וואס צו זאגן וועגן דעם יאר. יא, מיין מאן איז שטארן און נישט נאר פסח, א גאנץ יאר, יא. יא, איך ווייס נישט ווי מען זאגט א פאנדעמיק אדער קאוויד אדער לאקדאון. מגיפה. א מגיפה. א מגיפה. יא, און ס'איז דא אסאך נייע ווערטער אין די דעבראישע יאר פון תשפ. און דער עיקר איז מיר האפט אלע אז דער אייבערשטער זאל בענטשן זאל זיין א יאר פון נאר ברכות און געזונט אין אלע הינזיכטן, אבער אידן האבן אלעמאל געוואוסט אז ס'דא א אז ס'דא עפעס א א שוועריקייט, איז אלעמאל האבן אונז קיינמאל נישט מעריק געהאט, מיט געזאגט טיפערע כוחות, אין חומש איז דא א פסוק וואס שטייט אין פסוק וואס שטייט ווען די אידן זענען געווען אין מצרים איז אז וואס מער מ'האט זיי געפייניגט וואס מער האבן זיי געוואקסן, כאשר יענו עשום כן ירבה וכן יפלץ, דאס איז דאס איז א כלל פאר אידן משך די גאנצע געשיכטע, אוואו נאר זיי האבן געליטן איז אלעמאל ארויסגעקומען טיפערע כוחות, מען זעט עס אפילו נאך די חורבן פון לעצטן דור, אז אלע האבן געמיינט אז נאך די מלחמה און נאך די שואה, נאך די וואס וואס געראצכענט אזויפיל אידן, מען האט געמיינט דאס איז דאס, אז אידן קענען נישט האבן א מעגליכקייט צו איבערבויען. און בויען פון דאס ניי, און מ'זעט מיט ארץ ישראל און אין רוסלאנד און אין יוראפ און אייראפע און וואו נאר, איז געווען א נייע, ווי א נייע דור האט זיך אויפגעוואקסן, איז איז כאטש מ'איז דורכגעגאנגען א מגיפה, איז נישט דא וואס צו רעדן, איך האב קיין ספק נישט אז מיר אידן בכלל און די מענטשהייט אינגאנצן וועט בכלל וועט ווערן שטארקער כ'האב נישט בין נישט שוואכער דורכדעם. נו, וואס זאגט איר וועגן נו, וועגן אייער קהילה בפרט אדער ביי אידן בכלל, וואס איז אנדערש מיט אפהיטן די יום טובים? אלס איז אביסל out the window.
יא, איז איך וועל ציטירן א פסוק אין תורה, אין די אלע וואס רעדט זיך מגיפות זענען דאך געווען, עס איז נישט די ערשטע מגיפה, עס איז געווען א מגיפה הונדערט יאר צוריק, די ספעניש פלו, און איידער דאן, פאר דעם איז געווען אנדערע מגיפות, פון כאלערע און אנדערע משך די דורות, איז פארשטייט זיך די רבנים און די חכמים אונזערע חזל און אונזערע פירערס האבן אלעמאל זיך געדארפט רעכענען וואס מען זאל טון, איז דא א פסוק אין תורה, גראדע אין די מעשה מיט מצרים, אז ס'איז געווען א מגיפה, די לעצטע מכה, די צענטע מכה, מכה פון בחירות, וואס די אייבערשטער האט געזאגט ער וועט הרג'נען אלע די ערשטע געבארענע קינדער, אינגלעך, און דארטן שטייט אזא פסוק וואס שטייט אזוי, ואתם אל תצאו איש מפסח בית ה' עד בוקר, איר, די אידן, משה זאגט אן די אידן, איר זאלט נישט ארויסגיין פון שטוב ביז אינדערפרי. דאס איז געווען א מגיפה אין גאס. און פון דעם לערנט מען אפ אין גמרא און אין הלכה, לערנט מען אפ די אלע הלכות אז ווי מען דארף זיין זייער פארזיכטיג ווען ס'קומט א מגיפה, און ווי מען דארף בלייבן אינדערהיים, אין קורצן וואס מיר רופן א קווארענטין. בידוד אין לשון קודש, איך ווייס נישט ווי מען זאגט דאס אויף אידיש, אבער על כל פנים אז מען זאל זיין אליין, און מען דארף קוקן, ווי קוקט מען אויף דעם ראש השנה יום כיפור, אסאך פון אונז וועלן נישט קענען גיין אין שול, אזוי ווי עס איז געווען פסח און שבועות, איז מען דארף וויסן אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, ס'איז נישט השגחה פרטית, דאס הייסט דער אייבערשטער וויל יעצט אז דו זאלסט זיין אין שטוב. איינער א איד האט מיר געפרעגט די אנדערע טאג, זאג, ווי לאנג קען מען אויסהאלטן אזוי? איך בין שוין נישט געווען אין שול ווי שוין חדשים נאכאנאנד. זאג איך אים, וואס פעלט דיר אין שול? זאגט ער, וואס הייסט? מען דאווענט, מען לערנט, ס'איז דא א קידוש, איך האב דארטן חברים. ווי האט עס געהייסן? הי סעיס איטס מיי סאושעל קלאב. אקעי, האב איך אים געפרעגט, הער זיך צו, דו ווילסט גיין אין שול ווייל די אייבערשטער וויל זאלסט גיין אין שול? די רבונו של עולם וויל צו דו ווילסט גיין? זאגט ער, ס'איז א גוטע פראגע, מסתמא איך וויל. זאג איך, האב איך אים געזאגט, די אייבערשטער וויל יעצט מען זאל האבן ראש השנה אין שטוב אדער אין גאס, איך ווייס נישט, די אוטדאור מניינים ווי מען רופט עס אן, על כל פנים, במילא דארף מען ווי געפינען א וועג. איך זע דאס ווי א ווי א ווי א מעגליכקייט צו געפינען נייע נייע דרכים נייע וועגן. כ'בין פשוט גערעדט היינט צו א גרופע פון איבער טויזענט קינדער אין אוסטראליע, דארטן איז זייער א שווערע לאקדאון. ווי מען רופט עס, נישטא קיין שולן, נישטא קיין ישיבות, נישטא קיין סקולס, נאטינג, נישטא, עס איז אלץ פארמאכט, און די קינדער האבן אלע ווערטלעך, זאג איך, נו דאס איז א מעגליכקייט, זעץ זיך אוועק מיט די עלטערן אדער מיט די ברידער און שוועסטער, און לאמיר טאקע טראכטן, אפשר קען מען, קען מען, קען מען, קען אנקומען א איינפאל, ווי זאגט מען, קריעטיוו. שאפעניש, זיי זיי שאפן א נייע א נייע צוגאנג, און דאס איז דאס. ווי ווערט למשל די גמרא זאגט ווי ווי געפינט מען בוימל אין א אילבערט ווי געפינט מען בוימל דארף קוועטשן, איז אמאל די קוועטשן די די לחץ די דרוק איז דאס דארף קען ארויסברענגען טיפערע כוחות, און דאס איז די עצה, עס איז איז אין הכי נמי מען קען איז נישט געבעטן פאר דעם, ס'איז אסאך באקוועמער זיין אין זיין אין די נארמאלע מנהגים מיט די נארמאלע פראצעדורעס, אבער דאס איז יעצט דער מצב, איז איז האט מען צוויי ברירות, אדער מען ווארפט ארויף די הענט און מען זאגט רבונו של עולם וואס קען איך טון, אדער מען גראבט טיפער און מען געפינט א וועג, ווער איז דאך א גוטער שווימער אין וואסער אז ס'איז דא א שטורעם, און וואס טוט ער? א שלעכטער שווימער וואס טוט ער? ער הייבט אן ער מיינט ער קען מנצח זיין. און די די די ים און די שטורעם, אבער א גוטע שווימער ער שווימט מיט די מיט די מיט מיטן שטראם, און דאס דארף מען טון, היי דאס איז דער עצה און מען ווערט שטארקער אזוי. בכלל א עצה פאר יעדער פאר יעדער פאל פון וואס ס'איז דא א אומגליק אדער ס'איז דא עפעס א שוועריקייט יא.

איך וואוין אין ברוקלין ניו יארק, איר זאלט זיין מצליח מיט אלעמען וואס איר טוט, און האבן א געבענטשט יאר מיט נחת פון די פעמעלע און אלעס בעסטע, אקסי ואכסי מטובה, און לעטס האפ אז די פעדעמיע פון די קאראנע וויירוס זאל זיך פינישן, אזוי ווי עס איז געקומען אזוי זאל עס אוועק, און מען זאל מיר אלע זיין געזונט. און זיך דאן יעצט אפשר נאך קענען זעהן צוזאמען, א גוטן יום טוב און אלעס בעסטע. שלום עליכם אלע פרעד לאה לעוויט און איך גיב איבער א גריס פאר א געזונט פרייליך יאר מען זאל זיך אלע האלטן צוזאמען און געזונט און די יום טוב'דיגע טעג זאלן טאקע זיין יום טוב'דיגע טעג יא און נאר א גוט געזונט יאר פאר אלע א זיס יאר. און איך גיב אויך גרוסן פונעם ארבעטער רינג וואו איך לערן און האלט קלאסן, און דאס יאר זענען אלע די קלאסן פונעם ארבעטער רינג אויף זום, אוואדי ווייל מען טאר זיך נישט אנשטעקן חס וחלילה, און דאס יאר איז דא א קרעפטיגער עולם, ס'איז דא פיר פינף מדריגות, צו איר זענט אן אנהייבער, צו איר זענט א מיטלסדיגער מיטן אידישן רעדן, אדער צו א אוואנסירטע, ס'איז דא קלאסן, מ'לייענט ליטעראטור און מ'האלט שמועסן, און ס'איז גאר כדאי זיך צו פארבינדן, און אויב איר זענט פאראינטערעסירט קען מען עס געפינען אויפן וועב, אויפן קאמפיוטער, circleboston דאט ארג. דאס איז די באסטאנע ארבעטער רינג, circleboston דאט ארג, און אלע קלאסן זענען אויף זום. אקעי, נאכאמאל א געזונט פרייליך יאר, און לאמיר זיך זען אין א גוטע שעה. צו וועמען האט איר טענות ווען עס קומט הושענא רבא? וואס מאטערט איר די הושענות? בראש השנה
יקוה. איך האב ערשט גערעדט מיט מיט א יונגען מענטש וואס שטאמט פון חבד האט ער געזאגט אז נאר מענער בחורים לערנען זיך אידיש כדי מערסטנס כדי צו פארשטייען דאס וואס דער רבי האט געזאגט און האט געדרוקט און געשריבן איר האט געהאט א האנט אין דעם יא? יא יא יא, קודם כל איז מיין מיין מאמע לשון איז אידיש, כ'ווייס דאך מיין טאטע איז געווען א אידישער שרייבער, א רעדאקטער און א שרייבער פאר די צייטונגען, א דזשורנאליסט, גרשון יעקובסאן. און מיין גאנצע איך האב זיך אפגעהאדעוועט אידיש, מיין זיידע, באבע, מיין טאטע און מאמע, און דער רבי, דער לובאוויטשער רבי האט גערעדט אויף אידיש, און שבת און יום טוב איז דאך נישט געווען קיין מעגליכקייט צו אראפשרייבן אדער צו רעקארדירן די ווערטער, איז מיין תפקיד, מיין ארבעט איז געווען צו געדענקען פשוט מיט די זיכרון, געדענקען שעות נאכאנאנד וואס האט די רבי האט גערעדט, און דערנאך נאך שבת און נאך יום טוב אראפשרייבן דאס, במילא איז נישט נאר רעדן נאר ר ח שרייבן. אבער וואס קען איך דיר זאגן, ליידער היינט איז איז דא זייער ווייניג מענטשן וואס לערנען און שרייבן, איז ווערט מען אביסל פארזשאוועט. אין די אידיש, און אבער אבער אזוי ווי א פיש אין וואסער, ווי ווערט ער געזאגט, אליעזר בן זל האט מיר אמאל געזאגט, אפילו ווען איך שרייב פראנצעזיש, דער אמת איז איך טראכט אידיש, ס'קומט ארויס אין פראנצעזיש, איז דער אמת איז ס'אלעמאל אידיש, די שאלה איז נאר וועלכע די פראגע איז נאר אין וועלכע שפראך דאס קומט ארויס, די טינט אויפן פאפיר אדער די ווערטער פונעם מויל, אבער עס איז אלץ, סוף כל סוף איז דאס אלץ אידיש.
אבער ווי ער האט דערמאנט, זייט איר דער מענטש וואס האט אומדירעקט איבערגעגעבן די אידישע ווערטער פונעם רעבן, כאטש וואס ער האט געזאגט שבת און יום טוב. יא, יא, דאס האב איך געטון, דאס איז געווען מיין ארבעט, צו אראפשרייבן און דערנאך דרוקן טויזענטער בלעטער פון די ווערטער אין אידיש, יא. די, יא. דאס איז דאך דא די, די אלטע וויכוח וועגן א שפראך בכלל און א ספעציעל אידיש, צי אידיש, וויבאלד אידיש איז דאך נישט קיין אריגינאלע שפראך, ס'איז געקומען אביסל פון דייטש, דערנאך אביסל פון לשון קודש, און אביסל פון דא, אביסל פון דארטן, איז דא די וואס זאגן אז דאס איז א שפראך פון ווי זאגט מען עוואלוציע פון די שפראך במילא אמאל האט מען אפאר ענגלישע ווערטער עכ ז איז דא אזעלכע קרייזן היינט וואס רעדן אידיש וואס איז האלב ענגליש ווי זיי זאגן וואס מאכסטו איך בין אויפן וועג איך בין געגאנגען אין סטריט און גיי ראש השנה קויפן אן עפל מיט מיט האני יו איז דאך אזא האלבע ווי זאגט מען ממזרישע אידיש יא. דא איז דא אזעלכע וואס זאגן נו דאס איז אידיש, אידיש האט אסאך ווערטער פון דייטש, ווערטער פון אנדערע שפראכן, אבער דערנאך איז דא די נו יעצט איך זוך א ווארט פיוריסטס, ווי זאגט מען פיוריסטס? די ריינע, די פוריסטן, פוריסטן, יא פוריסטן אין אידיש וואס ניין אידיש איז א ריינע שפראך און מען דארף וויסן שלום עליכם איז אידיש, אדער דער אידיש און יענער אידיש, איז איך איך האב נישט קיין שטארקע שיטה, דער עיקר איז שפראך סוף כל סוף איז דאך נישט קיין ציל פאר זיך אליין, די שפראך איז דאך כדי מען זאל קענען מען קען זיך צוזאמען רעדן, ס'דא מענטשן וואס רעדן די זעלבע שפראך און זיי רעדן זיך נישט צוזאמען, ס'דא מענטשן וואס רעדן אנדערע שפראכן אבער ווי מען זאגט ווערטער פון הארץ גייט אריין אין הארץ, ס'איז נישט נאר די שפראך ס'איז אויך דער דער. די גייסט פון די שפראך. אה, נו, וועגן אידיש, ווי איר האט דערמאנט איז אייער פאטער געווען דער גרינדער פון אלגעמיינעם זשורנאל און אייער משפחה האט דאס ווייטער געפירט, וואס איז איצט די לאגע מיטן אלגעמיינעם זשורנאל און ספעציעל מיטן אידיש? איז עס געבליבן אביסל א אידישע אלגעמיינער זשורנאל? יא יא יא יא. און מיין טאטע, גייען צוריק אביסל אין היסטאריע, געשיכטע, מיין טאטע, מיין פאטער, איז געקומען אין אמעריקע, אין טאראנטא, פריער אין אמעריקע בערך אין די יאר די פופציגסטע יאר, און דערנאך איז ער געווארן א שרייבער פאר טאג מארגענס זשורנאל, געווען איינע פון די פון די טעגליכע צייטונגען אין ניו יארק, דערנאך טאג מארגענס זשורנאל ביז די יאר זיבעצן די יאר די צוויי און זיבעציגסטע יאר, פון דאמאלט איז דער באלעבאס פון דעם צייטונג האט זיך פארמאכט, ארטור דזשעיקאבס ער האט פארמאכט די צייטונג, איז אין יענעם יאר צוויי און זיבעציק, נײַנצן הונדערט צוויי און זיבעציק, איז מיין טאטע האט געגרינדעט די אלגעמיינער זשורנאל, אן א אידישע צייטונג, שפעטער צוואַנציק יאר שפעטער האט ער אנגעהויבן א ענגלישע ענגלישע ווי זאגט מען סעקשאן א ענגלישע אפטיילונג.
אפטייל יא יא יא. מיין טאטע איז אוועק אין דעם יאר צוויי טויזנט מיט פֿינף, פֿופֿצן יאר צוריק איז איך אלס זיין בכור, כאטש אז איך האב געהאט פולע ארבעט, אבער אלס א מצוה האב איך מחליט געווען, איך האב באשלאסן אז מ'קען נישט לאזן אז די צייטונג זאל שטארבן, האב איך אויף זיך אונטערגענומען צו זיי קלייבן אביסל געלט און געפינען געפינען מיטלען צו קענען פארזעצן די צייטונג, און ברוך השם ס'איז מצליח געווען, איז ביז היינט גייט ארויס יעדע וואך א אידישע צייטונג וואס גייט וואס איז געדרוקט און גייט צו גייט ארויס צו די אבאנענטן און ס'איז דא אן ענגלישע אפטייל, אבער דער עיקר, ברמז, איך מוז זאגן אז וויבאלד אז היינט איז דאך אפילו די וואס לערנען אידיש גוט לערנען דאך אויך ענגליש, איז זייער שווער צו געפינען שטיצערס וואס זאלן געבן מודעות רעקלאמען, איז ווייל זיי זאגן, העי, הער זיך צו, אויב איך קען איינער וואס לערנט אידיש לערנט דאך אויך ענגליש, פארוואס זאל איך געבן א רעקלאמע נאר אויף אידיש? און במילא וואס האב איך געטון, האב איך מיר געפענט א א דאס איז נאר א באזונדער וועבסייט וואס הייסט אלגעמיינער דאט קאם, דאס איז נאר אויף ענגליש, און דאס איז זייער מצליח, מען קלייבט געלט, ס'איז דאס איז א ס'איז א נאן פראפיט, במילא מיר קלייבן געלט, און אביסל פון די געלט לייגט מען צו צו שטיצן די אלגעמיינער די צייטונג. זינט דעמאלט גייט ארויס די צייטונג יעדע וואך ברוך השם אויף אידיש מיט א ענגלישע אפטייל, און פארשטייט זיך אז די גרעסערע עולם קומט אויף אנליין וואס דארטן דאס אויף ענגליש און ס'איז מצליח, און מיט די אייבערשטער'ס הילף וועט עס ווייטער מצליח זיין, און אבער מיר ווילן נישט אויסלעשן דער פלאם פון אידיש, און במילא איז אפשר איינע פון די לעצטע אידישע צייטונגען מסתמא. איך גלייב אז די פארווערטס אפילו האט אויפגעהערט ארויסגעבן א צייטונג אויף אידיש. אמת, אין געדרוקטען פארם, די פארווערטס גייט אן ווייטער נאר אנליין, אבער אויף פאפיר איז נישטא, לאמיר איצא געבן א. אבער מיר דרוקען דאס, מען דרוקט דאס און מען שיקט דאס ארויס. יא, איך ווייס, און מיר קענען געבן א פלאג אונזער ספאנסער איזרעל בוק שאפ אין ברוקליין וואס גיבט אייער צייטונג, שטעלט עס אויף די פאליצעס און מען קען עס קויפן, עס איז א מחיה. זייער שיין, גוט. יא יא, און מיר האבן דאך, מיר האפן דאך אלעמאל אז אידן וועלן דאך צוריק קערן זיך צו אידיש, אין א געוויסן זין. ס'איז אביסל א שאד, איך האב געפרובט אלעמאל רעדן אידיש מיט מיינע קינדער, אבער ס'איז א שווערע מעשה, ווייל די קינדער, די חברים, און מען גייט אין שטאלע, מען גייט אין די גאס. אבער איך וויל דיר זיכער געבן א ברכה.

כ'מיין אז ס'איז אויך א גוטע געלעגענהייט פאר מיר אייך צו פארבעטן צו אונזער אידיש קלאסען וואס איז די גרעסטע פראגראם פון אידישע קלאסען אין די פאראייניגטע שטאטן און מען קען זיך לערנען אויף אלע מדריגות און אלע אופנים מיט די בעסטע לערערס פון פארשידענע לענדער און געניסען פון מאמע לשון און לערנען זיך אידיש מיט חשק און ברען. אונזער וועבסייטל איז זייער זייער פשוט, www.sokol דאט ארג. דאס יאר האט טאקע געוויזען אז מיר זענען געווארען אסאך אסאך נאענטער

דער פרייד וואס מיר האבן ווידער א געלעגנהייט זיך צו באגריסן לכבוד יום טוב, לכבוד דעם נייעם יאר, אט איצטער באגריסן מיר דאס יאר תשפ א. איך ווינטש אייך אלעמען א גוט געזונט יאר, א כסיווע ואכסימא טובה, און אל דאס גוטס, און דער עיקר געזונט. איך וויל דערמאנען צום גוטן און צעטייערן חבר

אוועקגעשטעלט פאר דער וועלט אזא מין פיינע פראגראם, איך הער באריכטן פון מענטשן שוין איבער דער גאנצער וועלט, ניט נאר די באסטאנער, די אמאליגע באסטאנער וואס פלעגן זיך צוהערן אז דאס איז געווען נאר א לאקאלע פראגראם, נאר איבער דער וועלט הערט מען דאס אידישע קול, און דאס איז א דאנק מאיר'ס וויזיע און ענערגיע און איבערגעגעבנקייט, לאמיך אייך נאר געבן א משל, איך האב געלערנט אינטענסיוו דעם זומער אין דער זומער פראגראם פון ייווא, און עס קומט אריין צו מיר אין קלאס, פארשטייט זיך אין קלאס הייסט אלס דורך דער אינטערנעץ, מען איז נישט געווען צוזאמען, צוליב דער מגיפה, קומט אריין א תלמיד וואס ער איז מיר ניט געווען באקאנט פריער, און ער דערציילט מיר אז מיין קול קלינגט אים עפעס באקאנט און ער ווייס ניט פארוואס, און שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן דאס איז ווייל ער אסאציאירט מיין קול מיט אידיש און מיטן אידישן קול מיט דער ראדיא פראגראם, און ער אליין הערט די פראגראם שוין א היפש ביסל צייט, אבער. אפילו ניט אין באסטאן, ער הערט עס דורך דער וועלט. איז א דאנק מאיר פאר דיין מי פאר אונזער אלעמענס וועגן, און לאמיר זיך אלע אויסבעטן א גוט און א געזונט יאר. א דאנק.

מיטארבעטער, יא, לאמיר טון וואס מיר קענען, און יישר כח אייך. איז איצטער וויל איך אויך דערמאנען דעם עולם אז איר פירט אן מיט א ארגענעזאציע וואס איר רופט עס Meaningful Life Center, ווילט איר עפעס איבערגעבן וועגן דעם און ווי אזוי מען קען זיך פארבינדן מיט אייך דורך דעם? דאס האט אויך א וועבזייטל.
גריסן, דאנק, יא, איז איך טראג צוויי שלאפעס. ווי זאגט מען אין א היטל א שלאפער סוכות. איין היטל וואס איך טראג איז די אלגעמיינער וואס איך מיר דער ארויסגעבער און דער פאבלישער און דער טשעירמען ווי מען זאגט און אבער מיין די עיקר ארבעט מיינע איז מער אין וואס הייסט די מינינגפול לייף סענטער מינינגפול לייף דאט קאם וואס דארטן דארטן איז דרוקט מען שטענדיג נייע ווידיאוס מיט ארטיקלען וואס רעדן מער נישט דזשורנאליסטישע שפראך נאר מער וועגן נשמה'דיגע זאכן, פסיכאלאגיע און ספיריטשול טולס רופט מיר דאס אן אז דאס העלפט מענטשן ספעציעל אין די טעג וואס ס'איז דא אסאך אסאך פראגעס און מענטשן האבן כל מיני כל מיני פחדים און צוליב די צוליב די מגיפה איז דאס איז א דאס איז א וועבזייטל וואס גיבט כוחות און גיבט האפענונג און גיבט הדרכה אין ווי קען מען ווערן שטארקער און האבן מער טיפערע כוחות ווען מען דארף האבן די אלע, ווען מען האט די אלע אנשטרענגונגען און אלע שוועריקייטן. איז איך לאד אייך אלעמען צו קומען צום וועבזייטל, און איר קענט מיר שרייבן דירעקט, סימון, מיין נאמען איז סיימאן, S-I-M-O-N, עט מיענינגפול לייף דאט קאם, און איך דאנק דיר פאר די מעגליכקייט און איך וויל דיר בענטשן דו זאלסט האבן א גוט געבענטשט יאר, מיט אלע דיינע מיט אלע די אלע וואס הערן זיך צו, די אלע הערער, און אלעס זאל זיין געבענטשט מיט געזונט און שטארק, און פרנסה און אין אלע הינזיכטן.
אמן אמן א שענעם דאנק און גם אתם און איך האף צו רעדן מיט אייך ווייטער און אין דער צוקונפט און אפשר אין בעסערע צייטן. יע, ס'וועט אלעמאל זיין בעסער, ס'וועט זיין בעסער און וואס בעסער, און דו זאלסט זיין געזונט און זיי זאלסט פארזעצן די גוטע ארבעט וואס דו טוסט. איר אויך, איר אויך, א גרויסן דאנק, זייט געזונט. כל טוב, זייט געזונט. כל טוב. א גאנצע טאג געפאסט און געקלאגט און אלע תפילות געזאגט, געבעטן סליחה ומחילה.
טייערע צוהערערס צום אידישן קול,

דעם אמת געזאגט קען מען קויפן דארט אלץ וואס איר דארפט פאר אלע מאלצייטן און אלע אונטערנעמונגען פון א גאנץ יאר. די בוטשערי יאטקע געפינט זיך אין ברוקלין, פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווארד סטריט אין ברוקלין, טעלעפאן זעקס איין זיבן, זיבן דרײַ איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט. דאס איז די בוטשערי, פֿיר הונדערט צוואַנציק הארווארד סטריט, ברוקלין, טעלעפאן זעקס איין זיבן, זיבן דרײַ איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט.

און מען קען אויך צוגעבן, נאכן פאסטן זאלט איר עסן געזונטערהייט, מיט געשמאקע, פרישע און כשר'ע פראדוקטן פון דער בוטשערי יאטקע און עסנווארג געשעפט אין ברוקלין. א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר, און חג שמח!

ברוך הבא ר' אברמי זאקס, מיר זענען זייער צופרידן מיט אייך צו שמועסן, ווי מיר האבן דאס שוין געטון, און מיר ווייסן אז איר טראנסמיטירט דורכן דורך די ראדיא און אינטערנעץ פראגראמען אויף אידיש. איז דערציילט אונז עפעס וועגן דעם אינהאלט פון אייערע פראגראמען און עפעס וועגן דעם עולם פון די צוהערער צו אייערע פראגראמען. יא, איז ערשטנס א גרויסן דאנק אייך ר' מאיר און שלום ווענפעלד, רבי סטער לינגוויסט, ס'איז א כבוד צו זיין מיט אייך. אונזער פראגראם ווי מיר האבן געשמועסט איז א מלוכישער פראגראם פון מדינת ישראל, מיר זענען עכט געפירט דורך א ס'פארהאן א געוויסע געזעץ אין מדינת ישראל צו באהיטן די אידישע קולטור און איינע פון די פאראגראפן דארטן רעדט וועגן שטיצן פראגראמען אויף אידיש ווי מיר איך חשוב איך האב מניח איך דאכט זיך דערציילט אז צום אנהייב ס'איז געווען אין די נאך אין די פופציגער יארן האט מען געמאכט א א געדאנק אזא מען זאל טראנסמיטירן אין אנדערע שפראכן איז די ערשטע שפראך איז געווען אידיש און די עיקרדיגע שפראך ס'איז געווען דריי שעה מ'פלעגט טראנסמיטירן קיין ציפריס, דארטן פלעגן זיין דארט געווען אידן וואס מ'האט זיי דארטן געהאלטן די ברית'ער, און אויך צו אייראפע און אזוי ווייטער, איצטער איז געבליבן פון דעם, ווי מיר, אפשר ווייסט איר נישט, מ'האט געביטן ביי אונז אינגאנצן די ראנדיו קאאפעראציע די מלוכישע, און ס'איז געבליבן פון דעם, מיר האבן א פראגראם, פרייטאג וואס ווערט טראנסמיטירט צוויי מאל אין צוויי פארשידענע קאנאלן, איינער מען רופט עס דער קולטור קאנאל און די צווייטע ווערט גערופן רקע וואס דאס מיינט פאר די נייע עולים אין פארשידענע שפראכן, די קולטור קאנאל איז אויף עברית א גאנצע וואך אבער איין מאל א וואך האבן מיר א פראגראם דארטן כמעט דורכאויס אויף אידיש אביסל אויף עברית און די אנדערע פראגראם וואס ווערט טראנסמיטירט אין רקע דארטן איז דאס דורכאויס אויף אידיש. יא, וועגן דער אינהאלט מיר רעדן, איך דארף דערמאנען אז צוזאמען מיט מיר ארבעט אין נאמען פון דער אינסטאנץ, דער מלוכישער אינסטאנץ פאר אידיש, פאר אידישער קולטור, דאס איז אויכעט געפירט דורך דער זעלבער געזעץ, פון דער זעלבער געזעץ איז ר' מיכאל פעלזענבאום דער שרייבער און שרייבט פיעסעס און אזוי ווייטער, ער ארבעט מיט מיר, און מיר רעדן וועגן אקטואליע נישט ווייניג, פשוט די נייעס און אזוי ווייטער, קולטור עניינים, בדרך כלל האבן מיר אן אינטערוויו מיט איינער אדער צוויי מענטשן, און ווייסט דאך קאמענטארן און אזוי ווייטער, דאס איז וועגן, און וועגן די צוהערער, מיר באקומען פון מאל צו מאל רעאקציעס, נישט נאר פון ארץ ישראל, כ'האב א נאמאלטן באקומען א בריוו, א פאסט בריוו פון דייטשלאנד, דער עמיצער שרייט מיר אז ער הערט זיך צו צוליב לערנען זיך אידיש און אזוי ווייטער, און האט זיך אינטערעסירט ווען איך האב גערעדט דארטן מיט א אידיש לערער, און אזוי ארום באקומען מיר נישט ווייניג פראגראמען, מיר פלעגן ביז דער קאראנע פלעגן מיר טראנסמיטירן ממש בשעת מעשה ווען מיר פלעגן דאס טון, אויכעט אויפן אינטערנעץ דורך פעיסבוק, דארטן זענען געווען אפקלאנגען קען מען זאגן עטליכע הונדערט צוהערער בשעת מעשה אדער שפעטער. איז דאס אויכעט געווען א, איך מיין א פיינע זאך, א גוטע זאך. וואס נאך? דאס איז דאס דער עיקר. נו, דאס קלינגט זייער פיין, ישר כח פאר דעם וואס איר טוט. לאמיר רעדן אביסל וועגן דער אלגעמיינער לאגע אין ישראל איצט. מיר ווייסן אז מען פריידט זיך מיט די שלום אפמאכן מיט די עמיראטן און מיט באכרעין, אבער מיט די מגיפה איז נישט אזוי פרייליך. איז אנהייבן פון דער מגיפה אדער פון די שלום פארהאנדלונגען אדער איך ווייס שלום אפמאך?
נו דאס איז צוויי זייער וויכטיגע זאכן, וויל איך הערן פון אייך עפעס וועגן דעם, ווי אזוי פאסט זיך צו די מדינה צו די צו זיין אז פארשלאסן פאקטיש. יא יא יא, די מדינה גייט אריין צו פארשליסן זיך נאכאמאל, מען האט עס אפילו געמאכט אביסל גערוקט אביסל אויף פריער, דאס הייסט ס'האט געזאלט זיין אז מארגן וועלן זיין לימודים, איך האב צוויי קינדער אין קינדערגארטן און מ'גייט עכט מארגן נישט,

און ס'איז דאן נישט געווען קיין קראנקע, ס'איז געווען עטליכע, איך ווייס נישט, אפילו נישט קיין צענדליגער, גארנישט, מ'האט גלייך פארשלאסן. דערנאך, צוויי חדשים ארום, נאך פסח האט מען געזאגט, שוין גענוג, האט מען געעפנט אינגאנצן, אלץ איז געווען אפן, אלץ כמעט ווי געווענליך, כמעט, נישט הונדערט פראצענט, מ'האט יא איינגעארדנט, געפאדערט גיין מיט מאסקעס, דאס איז דא געווארן א געזעץ, נישט א רעקאמענדאציע, בכלל די ישראלים האלטן נישט זייער שטארק פון רעקאמענדאציעס, אדער ס'איז א געזעץ אדער נישט און גענוג. איז עס געווען א עמוז, און כמעט אלע האבן דאס געפאלגט, אבער חוץ דעם העכער די חתונות האט מען געפאדערט מען זאל עס מאכן קליין, אבער מענטשן האבן נישט געמאכט אזוי קליין צום סוף, און חוץ דעם כמעט ווי גארנישט, און ס'איז געווען פרייליך. און דערנאך ס'איז געווארן אקעי א בראך ווייל ס'איז געווארן מיטאמאל נומערן וואס זענען נישט געווען פריער, איך מיין די טענה איז געווען, דאס איז מיין פערזענליכע טענה איצטער, אז מען האט געזאגט אז די שפיטאלן דארפן זיך צוגרייטן, איך מיין אז מען האט זיך צוגעגרייט און זיי האבן א כח צו אויפהאלטן אסאך מער קראנקע, און מען האלט נישט ביי א קריזיס, נישט קיין אמת'ער קריזיס, אבער מען זאגט עפעס מוז מען טון, ס'וואקסט, און רעלאטיוו ווען מען רעדט סטאטיסטיש איז דאס מער ווי אין אנדערע לענדער, איך מיין כמעט מער ווי אלע לענדער אדער פאראן זייער ווייניג וואס מער ווי דא, סטאטיסטיש גערעדט, אבער ס'הייסט נישט ווען מען רעדט וועגן אבסאלוטע נומערן איז דאס נישט זייער קיין גרויסע נומערן, זענען ס'זענען אוועק, יעדער מענטש איז א גאנצע וועלט, זענען אוועק א טויזענט און אביסל מער ווי טויזענט און האספעטעליזירט זענען א טויזענט צווישן זיי הארבע אמת'ע קראנקע אדער הארבע מצב צושטאנד זענען בלויז עטליכע הונדערט פֿינף הונדערט דאכט זיך און דאס הייסט איך מיין אז די שפיטאלן קענען אויפנעמען אסאך מער אבער מ'זאגט שוין גענוג מ'מוז עפעס טון און דער עולם, איך מוז אייך זאגן, דער עולם נעמט עס נישט אויף אזוי גוט, בכלל נישט, פריערדיגע מועד איז געווען, כמעט אלע האבן עס אויפגענומען גוט, כמעט, און איך בין געווען היסטעריש, מיר געזאגט, ווער ווייסט וואס דא טוט זיך, מיר ווילן נישט אנקומען צו א מצב ווי אין איטאליע, ווי אין כינע, און מיר ווילן דאס נישט, און דא וועלן מיר מאכן עפעס אנדערש, דאך האט מען איינגעזען אז גוט, מען קען נישט בלייבן אזוי פארשליסן, קוואראנטין אנדערהאלבע יאר, יא, מיר דארפן עפעס פארט לעבן, איז געווארן א גרויסער וועלן פון, שווער צו זאגן אלעמען, אבער פאליטיקאנטן און דאקטוירים און ווער נישט, עפענען, עפענען, עפענען, געווען א קליינער מינדערהייט וואס האט געהאלטן מען מאכט עס צו שנעל, אבער דאס רוב, און איצטער און מען קען זאגן צו פארנעכעט פארשידענע אנקעטע אויספרעגן און מען פרעגט דער עולם, ס'איז בערך אן העלפט אויף א העלפט וואס האלטן פון דעם און אויב דער עולם האלט נישט פון דעם איך מיין אז ס'וועט נישט האבן זייער א גרויסער דערפאלג. נאך א זאך אז דער קוואראנטין עכט ארבעטן וועט מען יא לאזן ארבעטן נאר די קינדער וועלן בלייבן אינדערהיים ווי קען מען ארבעטן אז די קינדער זענען אינדערהיים א קשיא אויף א מעשה איז דאס איז דאס דאס לאזט אבער אז א מענטש וואס האלט נישט פון דעם פארשליסן דאס לאנד קען אביסל אויספייפן מער ווי די פריערדיגע מאל, און איך מיין אז מ'וועט אויספייפן. מען דארף עכט רעדן וועגן דעם חרדישן עולם איידער ווירקט אדער, איך מיין אז דאס איז דער עיקרדיגער ענטפער.
נו, מיר ווייסן פון אמעריקע אז ס'איז נישט אזוי גרינג, ס'איז מער קאמפליצירט אין אמעריקע ווי אין ישראל, ווייל ישראל איז איין מדינה און מיר זענען פופציג מדינות אין דעם הינזיכט. פון איין שטאט אין א צווייטן איז אפטמאל די פאליטיק און אויך די צוגאנג פון די באפעלקערונג אנדערש. מיר האבן דא אין. די באפעלקערונג איז דרייסיג מאל אזויפיל, נישט פופציג. דרייסיג? יא, גוט.
פופציג שטאטן. יא יא יא יא יא. און אין א געוויסן זין זענען זיי אומאפהענגיג. יא יא. מיר האבן אין שטאט ניו יארק און אנדערשוואו געהאט אביסל פראבלעמען מיט די, מען האט פראבלעמען מיט די מיט די קריסטליכע פרומע אויך, אבער איך בין מער פאראינטערעסירט אין די פראבלעמען וואס מיר האבן געהאט מיט די אידישע פרומע.

יא יא דאס האט וואס מען אין שוועדן פרובירט אהה יא דאס איז די מצב איך מיין אז אין אין אמעריקא האט מען דאס דאס איז שוין געקומען דאס האט געקאסט זייער זייער טייער אבער אצינד צו רעדן וועגן דעם וואס מען מאכט גרויסע חתונות און שמחות אין ניו יארק איך מיין עס איז אביסל אומזיניג ווייל ס'טרעפט פון דעם גארנישט זינט אביסל נאך פסח איז דארטן רואיג אבער דא אין ארץ ישראל איז דאס נאכנישט געטראפן און ס'קען טרעפן, ס'איז אמת, און דער עולם, די חרדישע, איך מיין, זיי האבן געפילט דא אין ישראל איז זייער אנדערש, ווייל זיי זענען א גרויסער טייל פון דער באפעלקערונג, זיי זענען, מיט די ע ב נעמט אריין אין באטראכט אויך די קינדער, זענען זיי צוואנציג פראצענט פון דער באפעלקערונג, איך ווייס נישט צו איר ווייסט, איך בין אליין א געוועזענער חרדי, קען איך, איך זיך באקאנט זייער גוט. און און יא בערך צוואַנציק פראצענט איז דאס נישט קיין קליינע מינדערהייט וואס געפינען זיך אין עק וועלט, די גאנצע מדינה אינטערעסירט זיך מיט זיי זייער שטארק, און מען דארף זאגן אזוי, ערשטנס, כמעט צווישן א העלפט מיט צוויי דריטל פון אלע קראנקע און אלע געשטויטע זענען חרדים. דאס איז און זיי זענען נאר צוואַנציק פראצענט פון דער באפעלקערונג קען מען נעמען אין באטראכט וויפיל ליידן זיי דאס ערשטנס צווייטנס יא יא יא אהה יא זיי אין פראפארציאנעל ליידן זיי מער איך מיין אז און די אראבישע באפעלקערונג אויך. יא באט די אראבישע באפעלקערונג איז מלכתחילה געווען זייער זייער נידעריג איצטער איז דאס אויכעט מער ווי זייערע פראפארץ אין דער באפעלקערונג איצטער מוז מען זאגן ווען מען זעט דאס אומעטום אז ס'איז פאראן מענטשן וואס זענען לעבן זייער ענג איינער מיטן צווייטן און און זייער גרויסע משפחות, ווערן אסאך מער מענטשן אנגעשטעקט, דאס איז פשוט אזוי. און פון צווייטן זייט אזוי ווי די באפעלקערונג איז זייער יונג, איז פון די קראנקע ווערן שווער קראנק און שטארבן אוועק ווייניגער. אבער דאס איז האט נישט צוטון בכלל מיט וואס דאס וואס מען פירט זיך. נאך א זאך איז געווען מלכתחילה אז בערך צוויי וואכן דריי וואכן האבן זיי נישט אנגענומען איך ווייס ביטע מאל מען פארמאכט שול מען פארמאכט ישיבות האבן זיי גענומען דאס נישט גוט אבער שפעטער איז געווארן אסאך ערנסטער מען דארף עכט נעמען איבער צווישן די חרדים איז פאראן פארשידענע באפעלקערונגען פארשידענע קהילות עכט די חרדים זענען זייער זייער זיי לעבן זייער ארום די קהילה לעבן טישן ביי די חסידים למשל און חתונות, רבי'שע חתונות איז ביי זיי זייער א וויכטיגע זאך וואס אזוי לעבט מען אויף, און ישיבות איז בכלל דער יסוד, ווען א בחור געפינט זיך נישט אין ישיבה א האלבע יאר אפשר וועט ער נישט צוריק קומען אין ישיבה, און מען האט סטאטיסטיק שוין, איך הער פון פארשידענע ערטער, די חרדים אליין זאגן דאס, און ס'איז פאראן ארגאניזאציעס וואס ארבעטן מיט געוועזענע חרדים, ווי איך אליין בין, זאגן זיי אז ס'קומען מער, און דאס מ'קען פארשטיין מיט די דער פסיכאלאגיע פון חרדים וואס דאס איז דער עיקר זאך ממש אויפהאלטן די דורות מ'זאל בלייבן חרדים, די זאך איז אונטער א סכנה, איז ביי זיי דאס די ערגסטע זאך און זיי נעמען דאס זייער זייער ערנסט און זייער שווער. חוץ דעם דארף מען צוגעבן אונז זיי זענען זייער ארעם און אז מ'בעט ביי זיי די וואס ארבעטן נישט צו ארבעטן איז דאס שווערער, ס'איז אמת נישט אלע ארבעטן אבער נישט צו ארבעטן איז שווערער ווי אין אנדערע ערטער, אסאך מענטשן ארבעטן נישט לעגאל, אדער נישט אינגאנצן הונדערט פראצענט, במילא די קאנסעפסאציעס וואס אנדערע באקומען באקומען זיי נישט, איז דאס אויכעט א פראבלעם, און די אלע זאכן, און דער עיקר אבער איז אן אנדערע זאך, דער עיקר איז דער צוטרוי, די צוטרוי וואס איז מלכתחילה זייער א איידעלער, איז אינגאנצן צעבראכן געווארן אין דער פאל. דאס הייסט מלכתחילה האבן זיי נישט קיין צופיל צוטרוי צו די מלוכה, אבער די מאל ווען מ'האט געזען, מ'האט איינגעזען מלכתחילה אז ביי די חרדים איז מען מער קראנק, פאראן אן עלעמענט אין די מדינת ישראל, דאס איז שוין מיין דעה, יא, מיין שטעלונג, פאראן אן עלעמענט אין מדינת ישראל וואס האט זייער נישט ליב די חרדים, מיינענד אז זיי זענען אי-פרימיטיוו און אי זיי שטערן די לעבן אין מדינת ישראל און מ'האט זיי פשוט נישט ליב, לאמיר זאגן עס איידל, און מ'האט עס גענוצט און זיי זאגן אקעי מען זאגט אז מיר פארשפרייטן קרענקן אזוי האט מען גערעדט וועגן אידן דאס איז אנטיסעמיטיזם, זיי פילן זיך כסדר אז זיי זענען נידערגעשלאגן און מ'רודפ'ט זיי, דאס איז כסדר, און איצטער נאך מער מען פארפאלגט אונז, מען רודפ'ט אונז, און דאס האט געבראכן די צוטרוי, איז איצט דא, מען גלייבט פשוט גארנישט, דאס הייסט מען זאגט זיי עפעס און זיי נעמען דאס איין כאילו אלץ איז בלבולים קעגן אונז, אלץ איז קעגן, מען ווילט אונז נישט העלפן, מען וויל אונז נאר שטערן, דאס איז איצט, מלכתחילה איז דאס געווען א קליינער טייל פון דער חרדישע באפעלקערונג, היינט איז דאס קען מען זאגן מעינסטרים, היינט זאגן דאס די מנהיגים גופא, און דאס וועט ברענגען העכער צו דעם וואס די היינטיגע קוואראנטין, דארטן וועט מען עס אפהאלטן זייער שוואך, איך רעד מיט חסידים, ס'גייט זיין טישן, מענטשן קומען פון אנדערע שטאט צו זיין ראש השנה מיט די רעבעס, נישט ממש ווי געווענליך אבער זייער נאענט צו געווענליך, און העכער אין ערטער די קרייזן וואס זענען געווען מער קאנסערוואטיוו אין דער ענין, אלע אלע ווערן שוואך, נאך איין זאך, איך דארף זאגן נאך איין ווארט, וועגן דעם וואס מלכתחילה בשעת'ן זומער וואס מען ארבעט ווייניגער האט יא. מען די מלוכה האט געזאגט לאז די מענטשן אביסל דרייען זיך אביסל לופטערן זיך אביסל גיין אויכעט צו די פריינדליכע רעסטוראנען און האטעלן וואס דארפן אויכעט פארדינען עפעס לאמיר לאזן די מענטשן אוליען אביסל אבער ס'וועט קומען די יום טובים וועט מען פארמאכן ווי קוקן אויף דעם די חרדים? וואס איז וויכטיג? וויכטיג איז ראש השנה גיין אין שול, יום כיפור גיין אין שול, אדער גיין אין ים, אדער גיין און דאס איז אמת אז אויב די חרדים וואלטן געפירט די מדינה וואלט די די חשוב'ע זאכן וואלט געווען אנדערע, און זיי נעמען דאס אפ זייער נישט גוט. און גיט צו צו דעם דער ענין פון אומאן, איך פארשטיי פון וואנעט עס וואקסט דער אומצוטרוי, דאס איז מלכתחילה די צוטרוי איז א שוואכער, און ס'האט דא אויפגעוואקסן א שטארקער אומצוטרוי, און דערפאר אויכעט, איך מיין אז די שאנסן אז דער קוואראנטין אדער ווי מען דארף עס רופן וועט ארבעטן אזוי גוט איבער זי ע אין אנדערע ערטער איז נישט זייער א גרויסע. א שנה טובה, א גוטן געזונטן יאר ווינטשן מיר אלע אונזערע קונים און אלע צוהערער פון דער פראגראם. איזשעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען, פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס, אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. מיר שיקן ארויס די ביכער וואו איר פארלאנגט. מיר זענען כמעט ביים סוף פון אונזער פראגראם, איך דאנק אייך פארן הערן, איך וויל ספעציעל באדאנקען די אונטערשטיצער, Israel Bookshop, The Butchery of Brookline, Cheryl Ann's, און אויך אונזער נייעסטער ספאנסער פאר דעם פראגראם, ארבעטער רינג, און קאליע בארדולין בראש פון די אידישע פראגראמען. איך וויל באדאנקען די געסט הרב סימון יאקאבסאן און אויך אברעמי זאקס. אברעמי'ס אינטערוויו פאקטיש האט מען געדארפט אפהאקן צוליב באגרעניצטע צייט אבער מיר וועלן ממשיך זיין מיט דעם לענגערן אינטערוויו. און פאר אלעמען וויל איך באדאנקען מיינע מיטארבעטער ספעציעל שלום בענפעלד וואס האט אונז זייער פיל געהאלפן אין די לעצטע יארן און ספעציעל היינט מיט זיין לענגערן אינטערוויו מיט אברעמי זאקס און די אלע אנדערע באטייליגטע און פריינד און מענטשן וואס האבן אונז באגריסט, א דאנק זיי און איך באגריס זיי און איך באגריס אייך אלעמען, זאל זיין א גוט געבענטשט און געזונט יאר. אכסיבה וחסימה טובה דאס אויך צון אייך מאיר דוד פארן אידישן קול, א גוטע נאכט.